vhutshiloni ni to ṋanga uri ni khou ṱoḓa u ḓi fhaṱa na vha muthu ḓe ni khou ṱoḓa u ḓi fhaṱa eh, nga nga zwishumiswa zwifhio muhumbulo waṋu dzi decision dzaṋu dzine na dzi dzhia ni khou ṱoḓa u ḓi fhaṱa no ima kha ḽifhio ni khou ḓi fhaṱa ngori a thina ndavha na zwithu zwa vhukuma zwine zwa fanela u itiwa ni khou ḓifhaṱa nga uri ndi ḓo tevhela ngoho u swika ngoho sa fheli ni khou ḓifhaṱa nga uri ndi ḓo tou ṱanganyisa zwa vhukuma na si zwa vhukuma hezwo zwoṱhe ndi choice yanu ndi ndi ndi zwine inwi na tea u ṋanga zwone zwenezwi musi vhaambi ri tshi khou amba vhaambi vha tshi khou amba ni tou ṋanga na ri nṋe hezwi zwine hoyu a khou amba kha ḽa ṋamusi ndi a zwi ṱanganedza kana ndi a zwi ndi a dzhia zwiṅwe khazwo kana thi zwi dzhii na hezwiḽani zwo sokou enda ni tshi sema shango ni tshi nga no ṱatshilelwa inwi ni sokou enda ni tshi wana huṅwe na huṅwe ni tshi sema ni sa ḓivhi na zwo ri ni ngo semanye na zwezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine yo wee vhathu vha mudzimu hmm? a ni ḓiṱoli naa roṱhe maṱamba afha ri vha ri khou ḓi a pfha ri vha ri khou ḓi a pfha fhedzi ndi a ḓivhudza uri hai hezwi zwo raliho a si zwine zwa bva mulomoni wanga ende a si zwine zwa dzula muhumbuloni wanga nahone hone na zwithu zwinzhi zwine zwa vha uri zwi a vha zwi tshi khou itea kha vhathu zwi si zwavhuḓi na muṅwe na zwoṱhe zwi itea kha vhoṱhe ri ḓivha ri khou ḓi ṱangana nazwo roṱhe ha vha na vhaṅwe vhane vha ḓo ṱangana nazwo zwa tou vha noni sa vhiwe na vhaṅwe vhane zwa ḓo vha ondisa vha tou onda muthu ndi a ṋanga uri ndi ondiswa nga exercise kana ndi ondiswa nga muthu na kana nga nyimele na hmm? ni to ni to nanga ni to ḓivhudza uri do i diet or ndi to litsha u ḽa nga mbilaelo na zwi kha inwi ni to ṋanga hezwo zwine na vha khazwo ndo pfa vhathu vha tshi amba vha tshi ri ṱhangedzi dzo dzumba dzo dzumba mafhungo dzi vha dzo dzumba mafhungo dzi ṱhangedzi mm? vhaṅwe hanefha vho vho mbudzi vha vha vho dzumba avho thi ho dzumbahavho vho mbudzi vha tshi khou ita mini vha tshi khou ṱasulula vho nngu ini ndo to vhona ungari hai zwo lungwa na vhona ungari zwo lungwa zwi khou tshimbila badi na ḓilisa mbilu nga zwezwo i ri ndi ni humbudzea sedzani inbox yanu ni sedza uri ndi mbyangana dzine dza khou huvha hafhaḽa kha inbox yanu ya social media ni sedza uri edzo mmbya dzine dza khou huvha a dzo ngo ḓi vhofhiwa na a dzo ngo vhofhiwa na ngo mudzharaṱani dza vhathu a si mmbya ya mugede na fhedzi i khou huvha izwo zwithu zwi vha zwi khou ni vhudza mini ni songo sokou enda ni tshi tama zwithu zwa vhathu shangoni dzi khou vhuya nga maanḓa ini lusani uri hanu vhutshiloni vhu dzudzanye vhuluge vhu vhe zwine ni na vha ni tshi khou funa zwone ni songo sokou enda ni tshi ṱolela ni tshi ri yo hezwa nga zwifani na zwa vhaṅwe zwifhio vha ḓo tou ni vhudza everything na uri habe ri nṋe mu khou eḓela wo sedza hangei mu wo sedza hangei uri habe nṋe havha vha tou hola vha vhuisi na peni uri nṋe havha vha na vhana zambia na gai gai vha ḓo vha ḓo tou ḓa vha tshi ni vhudza hana vho dzula thazwo inwi ni khou ḓi remisa remisa ṱhoho hai ḓo ni u ḽa vhuswa vhudzile thumbuni no khetha ni khethe uri hetshi nṋe tshi ambeledzisa hetshi ndi a tshi dzhie hetshi thi tshi dzhie a ah, ni ḓo vhona ni tshi tou vha muthu mani ani a ite zwine a khou ita muthu ni ḓivha right ah